Урукку Улуу дьыл уонхатыгар ааспыт атамаан дьыл арҕаһыгар былыргы быданнаах дьылбыттыгар Киҥкиниир-хаҥкыныыр киэҥ халлаан хотун дьахтар туохтатын курдук тулулайан үөскүөҕүттэн ылата үөскээн төрөөн олорбута эбитэ үһү. Ноо! Баттаатар маталдьыйбат, хаһытаатар халбалдьыйбат, үөгүлээтэр өҥөлдьүйбэт Тигилэхтээтэр нэлгирдьирбэт сэттэ бүттэхтээх чөл күрэҥ буору сэриэдийэ үһүс күөҕүттэн ылата үөскээн төрөөн олорбута үһү. Дии. Абааһы айыы икки аргыстаһан сылдьар кэмигэр охтон баранар мастаах уолун муостоһуулаах орохсуйан хардарыйар оттоох ойон тэнэлийэн тахсар күннээх ороһу кулун кутургунан оонньуур отто торуой ыырай дойду аһын бастаан унаарыйан үөскээтэҕинэ Дьоһун үтүө дойдутун дьоллоох тоҕойугар дугдаҕынан үөскээбит, быйаҥнаах дойдутун баттыгар быыстанан үөскээбит, талааннаах дойдутун таманыгар таралыйан үөскээбит арҕаҕын түүтэ арыы хара тыаны үрдүнэн анаарыйан көстөр атаҕын тыаһа аҕыс күннүк сиртэн хабарталаан иһиллэр атаҕынан оонньуур айдаарыга араҥас аттаах айыы сиэнэ Алантаайы-Кулантаайы бухатыыр айаан ыаһаан үөскээбитэ үһү. Ноо, Дьоллоох дойдутун торума хайдаҕый-тугуй диэн илин диэки ийэ-маҕан халлаан истиэнэтин аннын диэки эргитэ көрөн турбутум, итириктээх-уулаах эмтээх-оттоох икии ийэ туораҕа диэри иҥэн-аһан алаастар илим-хараҕын тиэрэ таппыт курдук игирэлэһэн иитиллэн түһэн барбыттар эбит. Анараа бэтэрээ өттүн өйдөөн-өтүйэн көрдөххө, эттээх ат эҥэһэлээх хоҥхочоҕун экчи баттаабыт курдук ийэ-хара тыаланан иҥсэлэйэн түһэн барбытын ии кытыытынан игис гынан көрдөххө, иккилээх саастаах эскил тигдэрин иҥэрсийэ туралларын курдук, ийэ тумулларынан иитиллэн үөскээн субу маннык диэн саҥалаах буола турда

Хараҕа силгэнэн чаллырҕаси таммалыытурбута көмүс буолан көмө көтөн, тыымпы буолан тыыра сиэрийэн, үрэх-үрэх хаһыттан үөргэһэ сүүрүгүрэн киирэн, үс өттүгэр үс үрүмэтийбэт үүччэ көкөлүйэ буолан үөскээбитэ үһү. Кыһыл көмүс кылыһыннаах, маҥан көмүс манчаарылаах, иэҕирии көмүс идэлээх, тардыы көмүс талахтаах, олорор оҕо саҕа лоһуор көмүс соболоох, Ис үргэ тиийбэт үүт чака көлүйэ буолан үөскээбитэ үһү. Ноо! Бу мас буоллаҕына алларааҥы орой силиһэ сэттэ тирэхтээх сиэр күлэҥ буорбун кэһэ үүнэн испит. Ис бүүрүктээх үөдэн нэмиргэ түгэҕэр дьөлө үүнэн түстэхпин, алларааҥы буоллар аҕыс айдааннаах аарыктаах аартыктаах, ситтэр ыалаах, чыллыгыктаах, ыллыктаах, Тоҕус хоҥкур хомолоох оппуостаах уолун киһи уллуктаах отто остуолбалаах, бэрт киһи бэрбээкэни уҥуоҕа биэрэстэлээх хотун дьахтар хоолдьугун уҥуоҕар куохтуй куораттаммыт. Сүлүгүй сүүйүүлээх сүрэҕи дьүөкэттээх эдэр дьахтар иҥин хаана эккэйилээх, сэттэ иһитин бараах ыалар дэриэбинэлээх. Арбаҕаһы кэппитинэн үөскээбит, адаҕатын иилиммитинэн төрөөбүт Арсон Дуола Үөҕүрүк оҕонньор аал сатар куоратын архаангы кылыытыгар олорорун, түннүктэрин үөлэстэрин муус булгунньах буолан үүнэн түһэн киирдэхпинэ бука барыларын буруоларыгар тумнаран балайынан сирдэтэн, сонорунан дуомнатан, тайаҕынан дьаарбаҥнатан, торуосканан лоһурҕатан кэбистэхпинэ

Үс санаа буолан үрүллэн, төттөрү өҕүрүйэн-мөкүрүйэн тахсан, Муҥхаадыйа үрэх муннугунан Дьархаайдай үрэх дьайыынынан быка, Маар үрэх баһынан биэни баһын-атаҕын быһыта сыспыт курдук маҕан күүгэнинэн бырдырхаччы үллэн сыппыта үтэ үһү. Ноо! Хара тыа буомнаах атахтааҕа, бөтөҥнөөх тиистээҕэ, болдьойбут ороҕото бука бара кэлэннэр бу мас күүгэниттэн аһаан-сиэн буомнаан-ботоҥноон боччуйан барбыт. Ороһу аахпыт, оҥкуран-тургурбут маннык тыйаннаах мас буолта үһү. Дьалантаайы Буламдаайы бухатыыр аал уотун алаһа дьиэтин бархабаайын торҕо-тотун барыйан көрбүтүм, силигирийэ диэн сэттэ уон тиргэл тиитинэн тирээбиллээн оҥорбут Айгырыа диэн аҕыс уон баай тиитинэн баҕаналаан оҥорбут Толкуруо диэн тоҕус уон дуолан тиитинэн тулааһыннаан туруорбут Үөһээ дойдуттан үргүөр үргүйэҕэ диэн үс хос үрдүк мөҥүөн үрдүттэн, аллараа дойдуттан аргыар аргыйыаҕа диэн аҕыс хос алтан-чаҕаан муосталаан орто дойду күүстээх тый салгына көтөрү охсуо диэн үс хос күргүөһүн холлоҕостоон түөрт уон түөрт сиринэн тобулта сынньан түөрт уон түөрт холуодалаах түннүгү оҥорон баран сөрүүдэ тааҕынан түннүктэн килэбэстэн кэбиспитим Бу киһи буоллаҕына биэс уон бултаах бэрэлиир бэргэн мээчигинэн оонньоон үөскээбит киһибит. Тоҕус уон бултаах чомпос үлүгүр тутуурданан үөскээбит киһибит. Эһэ үллүк саха хара дьайдаах саабылаан батыйаны таҥнары сыаҕастаан үөскээбит киһибит. Эрдэҕис күөс саҕа кутаа уот илбистээх уол сындыыс үнүүнү өрө тутан үөскээбит киһибит. Бу киһи буоллаҕына барҕа Талым баайа төһө хачча илик диэн барҕалаан көрдөххө, үлүм түүлээҕэ үөскээн-үөскээн бараннар үөл ойоҕосторунан үдүрүһэннэр Өймөкүүр тоҕуска тиийбитин үөт маска үөлэн сии олорбуттар үгүс элбэх баайдаах киһи буолбут. Бу гынан баран, маннык диэн саҥалаах буола турбут

Ол гынан баран ара сарсыарда олонуттан ойо тула эккирээн тиэтэйэ саарайа аһыыр баран киһи көрөн кэпсэтиэх курдук санаан ыал булан дьаарбайыах курдук санаан халлаантан хайа көтөр түспүт курдук хараҕаччы чыычаах иччилэ хаахырма хаһаатыттан атаҕынан оонньуур айдаарыкы атын аҕалан бастыҥ сэргэтигэр баайан кэбиһэн баран

Үс үөстээх өргөр көнтөһүн сулбут ардан ылан хомсуоччутугар иилэ бырахтаах атын үрдүгэр ханалдьыттан көппүт харылар курдук хап гына олоро түһэн баран элэй-сэлэй сиэллэрэн абыр-табыр айаннатан өлөҕө-бөлөҕө үктэтэн уунньалык уурдаран маа бөлөхтөрүн мастарынан төмтөөр үрэхтэрин төбөлөрүнэн дьаҥхаада үрэҕи дьайыҥынан муҥхаайдай үрэҕи буомунан кычам үрэҕи кытыытынан баран иилээх-саҕалаах Ийэ дойдутун эргитэ-көтүтэн кэһэр эбитэ үһү. Ноо!